papa mokgotsi ya gago e re ya go mo etela ke mang matete thola o mpotšisa dipotšiso tše dintši awi ke no nyaka go tseba a o se ka ba wa wara o tlo mmona re ke fitha mo a dulano one

Ke kgale re leka go ba le ngwana mara re no palelwa. Nna ke a tseba gore bothata ke wena. U swi tiva njhani? U na vana wena ehandle ka mucato lowa? Khensani u nyaka go bona gore nna ke a belega? Mpfumelele ke nyala mosadi wa bobedi wena o tla bona gore ke a belega. Over my dead body! A u yi ku n'wi cateni wena n'wansati wa vumbirhi?

Matete o šaile founu yela ya gagwe ya e reketšego ke sugar date ya gagwe two weeks ago ka gobane ga a nyake tatagwe a e bona seo ke se lemogilego ke gore o no swipe up go unlocka founu yela ya gagwe e re ke emelele ke e lebelele gore ke tle ke kgone go checka di-pictures tša gagwe
ao peter monna gešo re a leboga ga o kgonne go fihla ke moredi wa gago ya ke yena gape o tshwana le wena thwi kensane yo ke mogare wa kwa tlhogo a kgomo yo be ke go botsa ka yena
It is nice to finally meet you, Peter. leina la moredi wa gago ke mang Oh, na n'wi tiva. Vito ra wena i Matete, right?
ya ke nna matete Tencent gano wa phapha so ke bolela le peter one one re tsena ka gano keng o nyaka go bontšha beng ba rena gore a hlomphe sam o se ka tso wa bile le mosadi wa ka mokhomo mosadi wa ga a hlomphe mane
patete a hi a khixini hi siya vavanuna lava walawa gape ke bolaile ke go tsoma mara ga ke e hwetše founu yela ya ga matete e be ke lebetše gore ke na le di-number founu tša founu ya gagwe e new so e re ke e founele maybe ke tloka gore e kae
rakgaju wa lerato e re ke thome ka go kgopela tshwarelo for go telela mola ke go hwetša o na le lerato ka kwa rumong ya rena

Sam, gane wo ke bola mosadi wo ka tsela e mona mo pele a bo rena so? Nna go bolela nete, mosadi o lega ke morate. Ke be ke nagana gore ke tlo ithuta go morata ge nako e tšwela pele mara seo a se nka sa direga. Monna Sam, se ka tsogo loba te tšela re abilene ka tšona kua tšo. Nka se lebale.
Ke a tseba gore tshwanetse gore ke dule le yena go tlhela ke kgwetša seo ke se nyakago. Wa bona bjang?
Bjale wa ba ke nna. A ke na bothata le go dula le yena. Seo ke na le bothata le sona ke gore mosadi yola ga kgone go mpelegela bana. A o thoka bana ke problem ape ra ra jo fa re tshwanetse re be le bana ba bantši ga botse ke tlo bona ke dirile bjang mara wa o ke a nyale mosadi wa bobedi kensena a ka se dumele and gape ke a tseba gore ge nka nyala mosadi wa bobedi kensena a ka se tsoga a dumetše gore re nyalane in community of property so o nyako bona o diile eng mara a ke tsebe monna o nagana ka eng e bjale ke na le leano ke theeditše bona okay mrs jikila yago mokane o dorofetšo tša tšhelete ra cansane wa nyala yona tsena ka
phetha monna o bohlale ke leboga modimo ga nkopantšhitše le wena Ke bona o ka re taba ya gore nna le Kensane re tšhentše re nyalane in community of property e ka semperekele. Wa o kya baso? Gape ke tlo go tša 50 percent ya tšhelete ye Kensane a nnago le yona, ene nna ke e nyaka ka moka. Wa bona, bona o se ka fela beilo mona. Di ya bana le side chick ya gago mona, le be le kya ya motse ka troko. Ka ke phiri, mokano o re toro go fetša ka Kensane, wa ba le gore o na le family.

mare a ke wa tseba rena a sena mokhomi ya ke a tseba papa ke nyaka re ntshepise thea gore o ka se tsora lokele ke opportunity ko fileng yone papa ke a go tshepiša gore nka se go disappoint kopela o ralokele kgole le basimana o bale dibuku jago ngwanaka

Okay, ke kwele. Ke boela mmerekone ka Monday. Ke taba tše botse tšeo, Papa.
Hai, e re nna ke ye go hlapa, ka gore founu yela ya ga Matete yona ga ke e hwetše.
papa nna ke nyoko boela rumung a o ka mpa wa tsamaya bjale o to o bona bebe next week
sam se o re hita ya rene ya consult a re be re emenyana ka se wa e fanele e yema a re le ka gape then re tla re ge re bona gore re a palelwa then re tla sepetlele